abusua ɛma ma kɔ aba de ba kɛkyire adepa tv so ɛnɛ ɛɛ eh, maba me senior man fie ɛhɛn na asɛm bi kyerɛ mu adwene na ɛnɛ me ne senior man ɛbɛtwetwere nkɔmɔ na meka sɛ ogu so a ɔhwɛ kɛkyire adepa Ahh TV oh YouTube wobɛtumi a subscribe to ne channel no anytime bia bɛhwɛ ne video bia na deɛ a na mepɛ wɔ me brother panin ho no sɛ ta bia no ne ne videos ɛyɛ adeɛ a ɛtufo ɛtufo mhm, ɛna sɛ woyɛ eh, obi a w'adwene mu da hɔ anaasɛ woyɛ obi a wopɛ biribi ahu wɔ wiase a these are the type of videos a mɛka kyerɛ sɛ aberɛ bi a yɛ yɛ anahwɛ Na ɛfa afutuo ho, na afutuo no nso eh, wode bɔɔ bra nso a ɛyɛ yie. Eh, nɛnɛ em, wɔwɔ ha deɛ nyɛ a fei na mebɛma no abɔ ne din but still mɛma no introduce no nana introduce nneɛma yɛn nkɔ. Sɛdeɛ m'atiefoɔ monim dadaada no, me den de Akwasi Baafoɔ Ntwi, wopɛ ntam a no mmom mu a na ɛyɛ a wofrɛ me Kɛkyerɛ Adepa. About the bull fruit, ɔno woyɛ to gbɛɛ, mese yɛnkyew nzɛɛ. Eeba! Fa nsuo kakra na fa mixe. Ɛnɛ yɛ bɛ di both roads. Mɛ ko mɛ di ayɛ ready. Anɔpa kɔkɔ ne. Puff puff. Mami alata kye ma miɛ na mi ndiɛ. Puff puff. Ɛ aunty kye ma miɛ na mi ndiɛ. Puff puff. Ɛ edewu. Ɛ edewu. Puff puff. Ɛ edewu. Ɛ edewu. Puff road puff puff mix. Ɛyɛ both road a yɛ mixe dada. Ɛ.

Eh, intro no koraa ɛku baabiaa na na na obi bɛbu ka sɛ eh, na ke yɛntɛ ohu wɔ ka akyira de pa studio ha na ne deɛ wobɛyɛ deɛ wɔyɛ me senior man na ɛduru eh, baabi a na na yɛse mpanimfoɔ bu baabi sɛ sɛ duru baabi na asɛm kyerɛ wo so a na sɛ wodwene ho a na wonte ase a wobɔ pia mpanimfoɔ sɛ bi ɔmo na ɔmo bɛɛ wi ase akyɛ na wabusa ɔmo deɛ ɛkɔ na ɔmo akyerɛ wo mu ɛne adeɛ Na ne nyinaa ne sɛ, na na asɛm bi kyere me so paa. Asɛm a ɛkyere me so no yɛ asɛm a ɛso. Ɛfa yɛn ara yɛn man Ghana ho. Na ɛduru baabi a wɔse ɔman no wowɔ mu bi na sɛ woyɛ no yie a, ɛnneɛ ɛka ɔman ba pa a woka ho ni. Na mɛpɛ sɛ momma yɛnkɔhwɛ video wei. Ɛhɛn, yɛnhwɛ video wei. Na yɛbaa ha ɛno me ne Nana nso atwetwee ho nkɔmmɔ. Ansa na wobɛma w'atiefoɔ akɔhwɛ saa video no a wo ne me bɛtwetwe ho nkɔmmɔ no, nokorɛ asɛm ɛyɛ baako pɛ. Sɛdeɛ m'atiefoɔ ɛhwɛ me na wɔn nim me dadaada no nyinaa no, wɔnom nim sɛ nka wo na wabɛto me na ɛka mafa mafa a nka akyekyedeɛ na ɛfa ɔbɔfoɔ ka no, ɛfiri sɛ ɔbɔfoɔ kɔto akyekyedeɛ wɔ wiram. Asɛm asa. Enti baabi a yɛtie yi, wɔnom nim sɛ mete ha yi na me na mete ha, na wo abɛsra me, enti nka amanebɔ no nka me na mɛbɔ, nanso no esiane deɛ wo wode baeɛ a wonte ase a wopɛ sɛ mekyire mu nti na ama wo abɔ amanneɛ, enti m'atiefoɔ saa na ɛteɛ, enti na yɛde ka sɛ mo na ma no, ɔno na ɔnam, enti ɔno na ɔde biribi aba, enti wɔse ɔpɛ sɛ mehwɛ video bi and number one. Menyɛ amanyɔsɛm na mmom meyɛ Ghanani. Ɔyɛ Ghanani, ɛnyɛ amanyɔsɛm. Nna mo nyinaa youth no, meka sɛ youth a, under forties, mo nyinaa moyɛ me mma ne me wɔfa asefoɔ. Nti sɛ ɔno deɛ ɔwɔ akwanya sɛ ɔbɛn me a, adɛn ntira firi sɛ ɔwɔ Hamburg ha yi a, na mo a monim no koraa monim no dodo mpo sen me, firi sɛ subscribers a ɔwɔ no nyɛ bi na mewɔ. Mpo wokyɛ mu three koraa no a, mennya half koraa nanso no. Ɛno nti, wɔse yɛnhwɛ video bi na mewie a wommisa me ho asɛm. M'adehyeɛ, momma yɛnhwɛ mmra. Fix the nation. We should fix our mindset. Look at baabi ne hospital. Nnoɔma a aban no de aba sɛ wɔmfa nkyekyɛ hand ta hand sanitizers, gloves, tissues. Look at all these things. You come and tell us, fix the country. We should fix our mindset first. Because yɛde nneɛma wei nyinaa brɛ hospital aban no na ɛde baeɛ hwɛ baabi eguo hwɛ hwɛ no obi ankasa ho hwɛ o nneɛma wei nyinaa akɔ hɔ ne groups doctors ntaadeɛ ne nneɛma bebree books records ne nneɛma bebree hwɛ. Besuanes, mpaneɛ ne nnoɔma. Hwɛ baabi a wɔn de bɛgu. Wobisa mu a, wɔn sɛ nyɛ nnɛ, ɛnyɛ kyena. Bɛgu ha kyɛ, akyɛ, hwɛ, ɛsɛe. Ɛsɛe, ne nyinaa ɛsɛe. Ne nyinaa ɛsɛe. Hwɛ sanitizers government brought it to baabi ani government hospital look at all these things hwɛ baabi egu hwɛ hwɛ baabi egu. Hmm, abusua video ni ɛkɔhwɛ nana video ni akɔ akɔhwɛ no hmm. ɔman Ghana na yɛ ti mu no a ɔmanpanin na wɔte soso de. Sɛbio yareɛ yi a ɔkodiawuo yi a ɛbaa corona virus yi a ɛbaa yi na ɔmanpanin no tumi adwene ne man kuro bi a ɛfrɛ no baabi ani baabi ani sɛ western region good sɛ momfa nkɔ na sɛbio wɔn a wɔn ntumi ntɔ hand sanitizer ne nose mask ne ayi ne sɛ bɛyɛ a yareɛ bi nkono no onipa dasani atumi akɔ akɔ kipu adeɛ no ama adeɛ no nsuo atɔ agu so ama nneɛma no asɛe Ama adeɛ no a wɔsɛ nka wɔde kɔ ma ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ ɛɛ nipa ma nipa no a wɔ baabi a na na sɛ wɔ serege baabi ɛne area hɔ no wɔn yi so sɛ bɛyɛ a yareɛ no nkɔ hɔ nkuku wɔn no onipa dasani atena so nana ɔmanpanin bɛkaa sɛ face your mindset na youth ni ɛsɛ yɛn te aseɛ. ah o ka ho bi oh nana me ka ho bi na nka yɛ deɛ yɛ nyinaa yɛ ka ho bi but deɛ ma hu yi ama yɛ hu sɛ sɛ ɔman no Na na adwene no anyɛ adwuma a asɛ ɛ ɔman no ankasa rebrɛ. Ɛkyerɛ mo adwene so. Ɛdeɛn paa na na ɛbɛma obi ayɛ biribi a ɛte sɛi? Yɛn atiefoɔ a motie yɛn yɛda ase sɛ mohwɛ so, mogu so na mohwɛ yɛn wɔ nea ɛrekɔ soɔ nyinaa mu. Mprɛ pii no sɛ asɛm ba a, Wopɛ ntɛm tie asɛm no bi, na na woabɔ wo ho mmɔden sɛ wompɛ ntɛm mmu atɛn. Me din de Yaa Nyantakyiwaa. Mmerɛ biara a mede sika bɛfiri Europe akɔ ma m'abusuafoɔ ɛwɔ Ghana no, me use tap tap send, tap tap send. No fee mobile money transfer. Ɛyɛ easy, ɛyɛ convenient, ɛyɛ fast, ɛsan nso yɛ free, wontua hwee. Me discover ayɛ yi mapem. Tap tap. send. Nti ɛnnɛ wo nso download tap tap send app no wɔ mobile phone so free na fa sika kɔma w'abusuafoɔ wɔ Ghana afanan nyinaa. Tap tap send, papa no no. Pɛ ntɛm ti asɛm na mpɛ ntɛm mmua atɛn. Ɛyɛ nokorɛ turodoo nea nnipa no wɔyiiɛ a na mfonini no a wɔtwaeɛ anaa video no a wɔtwaeɛ de kyerɛɛ yɛn no, yɛn nyinaa yɛn ani hunui. Na nea ɛwɔ mu ne sɛ Saa dɔkta no anaa mpanimfoɔ no a saa nneɛma no kɔsii wɔn no so no, ɛnyɛ wɔn ankasa na ɛde video no baa abɔnten? Dabi, obi. Wɔn ankasa deɛ na wɔn nso wɔntumi mfa mma. Good. Obi na ɛkɔtwa de baeɛ. Obi na ɛkɔtwa ɛna ɔde baeɛ. Na me no, deɛ ɛkyere me m'adwene kakra ne sɛ, ɛbɛtumi aba sɛ aban de nneɛma no baeɛ na nneɛma no asɛe nti na wɔgyae guu hɔ. Na na ɛnyɛ possible sɛ aban de nneɛma bɛba a nneɛma no asɛe. Okay, sɛ nneɛma no asɛe a, what was the report? Menyɛ sure sɛ nneɛma a asɛe no aban de bɛgu hɔ akata so. Yɛn nyinaa nim sɛ Food and Drug Board foɔ yi, sɛ nneɛma sɛe a, wɔhye no. Wɔbɛgye hye no. Nti sɛ nneɛma no asɛe a, ɛnna menyɛ sure sɛ yareɛ no baeɛ no, ɛdi ten years a, yɛbɛkɔ akɔyɛ hand sanitizer expiring date bɛba ho.

Yareɛ yi baeɛ yi no, ɛnkyɛɛe sɛ yɛatumi ayɛ ho aduro ama aduro no aspire. Ɛno nti no, nneɛma no gu hɔ no, wo w'adwene mu deɛ wonnye nni sɛ aspire. Nti na mpanimfoɔ a wɔbɛkaa wɔn nsa na ɛbɛsi wɔn so no de agu hɔ. Na me na ɛyɛ me mawerɛho sɛ Nnipa adasani a wo maame awo wo a woyɛ adwuma, sɛ woyɛ dɔkta, sɛ woyɛ n'abadiakyiri, sɛ woyɛ nurse, na hospital no a woyɛ adwuma wɔ mu no abae de nnuro a ɛbɛboa hospital no na mode bɛyɛ adwuma ama patients no anaasɛ ayarefoɔ no sɛbe na wode agu hɔ Sɛ wompɛ sɛ wobɛ use na mpo sɛ nyɛ a adɛn na woma yɛ mɛfa nkɔ ne yɛmfa deɛ yɛ ma nna wɔde gu hɔ no nso wɔde gu hɔ atɔn anaa wɔde gu hɔ ayɛ dɛn. Wohwɛ mu a nneɛma no koraa tumi sɛ wɔatɔn bi. Daabi daabi daabi video no anka sɛ wɔatɔn. Wanka bi deɛ ba bi wɔn sɛ ɛɛ na wɔn mu asɛ asɛ baabi koraa akɔ fam o. Na se yɛ paki na ɔni hɔ. Ɛna na yɛnyɛ o. Sisi hyɛ no no. Nana Africa yɛ yɛnyɛ o. Nansa ne ɛni ha na obi kɔ yi kɔrebu ɛkɔ wia mogya. Ɛno deɛ na menim sɛ mogya no no wɔde kɔ kɔ ma onua bi wɔ hospital bi o sɛ wɔkɔ yɛ ni o. Nti ɛnyɛ me nwanwa sɛ watɔn obi nea deɛ aka no no. Daabi wɔntɔn obi. Na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ tuntumfoɔ yɛ tirim ɔden. paa. Tuntumfoɔ tiri mu ɔden paa. Ɛfiri sɛ, sɛ ɛnyɛ ɔno a, ɛnni sɛ ɛyɛ wo a. Ghana seesei moama yɛn nkɔmmɔdie nyinaa no akɔyɛ nneɛma mmienu pɛ. Sɛdeɛ wiase biribiara yɛ mmienu no, ɛwɔ mu saa sɛ biribiara yɛ mmienu deɛ, ɛfiri sɛ nnipa a ɛwɔ wiase nyinaa sɛ wonim sɛ yɛyɛ mmienu. Yes, kɔkɔɔ ne tuntum. Anaasɛ ɔbaa ne barima. Ɔbaa ne barima. Nnipa a ɛwɔ wiase nyinaa yɛ mmienu, ɔbaa ne barima. ɛna ɛwɔ wiase ɛna Ghana yakɔ awura baabi sɛ politics no yɛnte aseɛ yie nti sɛ wodi nkɔmmɔ na wanhwɛ yie ɛde asɛm kɛseɛ bɛbrɛ wo bɛkata ho sɛsi ade ntira ɛfiri sɛ NDC ni sɛ ɔyɛ NDC ni me sɛ me sɛ nka menya a wahu nka every week bia blastafoɔ wɔ match. sɛ bia ɔmo bɛnya mmɔbɔ aa. Adɛn ntira ɛfiri sɛ sɛ black star foɔ wɔ match a ɛna wohunu sɛ Ghana yɛyɛ baako pɛ. Yɛyɛ baako pɛ. Obiara support black star yɛ Ghana sɛ woyɛ Sɛ hwan NDC sɛ woyɛ sɛ ɔyɛ hwan sɛ NPP woyɛ hwan black obiara star nya support black match a star. wohu sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ Ghana baako nti ɛyɛ me nwanwa sɛ saa ɔdɔ no ɛntumi ntena yɛn mu na ɛduru mmerɛ bi a yɛkyikyɛm na sɛ wokɔka asɛm wɔ wei a yɛ se woyɛ sei wokɔka wei a yɛ se woyɛ sei. Ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa de adwene baako na yɛde tena ase. Nneɛma no a aban de kɔeɛ a nnipa no de guu hɔ sɛ ɛnsɛe kwa no, ɛna madi kan aka sɛ ebia na asɛe dada ansa na aban de rekɔ. Na na ɛhɔ no deɛ mennye ntom. Good. Sɛ ɛnyɛ saa na ɛte a, nnipa no, ɔno ankasa, ɔmmisa ne ho sɛ, Nti nneɛma a mede regu hɔ yi, adɛn ntira? Nti saa nnipa korɔ no a wɔpɛ sɛ nneɛma no gu hɔ na ɛsɛe na wɔmfa mma patients no nti, ne biribi nyaree da? Ne mma ne mma ne ayi nyinaa bɛgu aburokyerɛ a. Nti adɛn nti na wo hmm. nana bi anaa wo wɔfa bi anaa wo ante bi bɛtumi ayare ne yɛde aduru aba sɛ yɛmfa mmɔ yɛn ho bae na wo se abɛsi me so na memmie so sɛ moamfa sika no ama me amma nkɔtɔ na me mamfa sika no mu eh, fa eh, mu fa na mamfa fa nkɔtɔ no na mode yɛ nneɛma no aba deɛ mopɛ sɛ mokyɛ sɛ monim nyansa kyɛɛ me deɛ a ɛneɛ nneɛma no na mommra mɛkyɛ Kyɛ sɛ moamfa sika no amma me, na at the end of the year moankɔyɛ budget akumkɔm, budget a ɛgu twa amanfoɔ ti no nti no, ɛnneɛ nneɛma no aba, moakata so. Momfiri Frastal House hɔ mmra mmɛkyɛ. Ɛɛya. Yɛwia ne adiberem na maaban. Ɛɛya, ɛɛya sɛ ɛtumi ba saa. Nana, ɛbɛ, ɛyɛ, ɛyɛ political mind anaasɛ the mindset of the people, nnipa no adwene anaasɛ Politics no na adidi emu nti a ama abɛdane aborɔ no. Paapa nipa a ne tiri mu ɔden na ne tiri mu ɔden na ɛnyɛ politics nko ara na ɛsɛe nipa adwene nipa bebrebe wɔ hɔ a wɔn nyɛ politics wɔn adwene yɛ ɛna obi wɔ hɔ nso a ɔyɛ politician n'adwene nyɛ obi wɔ nso a ɔnyɛ politician nso n'adwene nyɛ mm. ɛna obi wɔ hɔ a ɔpolitics no nso n'adwene yɛ okay. tuntumfoɔ yɛ nipa a yɛ tiri mu ɔden Tuntumfoɔ nni dɔ ma yɛ wo ho yɛ wo ho. Ma menkae wo asɛm baako bi. Aberanteɛ bi, ɔwɔ aburokyire ha, na waka kyerɛ wɔn nua kumaa sɛ ɔnsi fie ma no. Nti wama wɔn nua kumaa no sika sɛ ɔmfa nkɔtɔ plot na wɔn nua no wayɛ saa. Ɛnna nea ɔwɔ aburokyiri na san de sika kakra ba sɛ, 'Me nua, ahoboa no nya nsoe, nanso yɛnyɛ no nkakrankakra. Ɛno nti no, mede sika wei sɛɛ yi reto w'akaunt mu, meyɛ no mobile money de abrɛ wo. Na wo nsa ka a, sɛ sumɛnte mmienu anaa anwea baako, one trip, mpo na ebetumi atɔ a, di kan fa tɔ na fa gu hɔ, na bosome biara yɛnkɔ yɛn anim nkakrankakra. Ɛnna ne nua no resivw kɔɔl no wieeɛ no, Ghanani no wammia telefon no so anka ate no. Ɛna deɛ ɔwɔ aburokyire ha no nso anka ate no. Na na deɛ ɔwɔ Ghana no nim sɛ ne bra na aka ate call no. Na sɛ wɔ receive call no ɔne ne nam fufuo na ɛgyinagyina hɔ. Nti ɔwieeɛ no a ɔno wamfa ntosoɔ no a ɔde hyɛɛ ne bɔtɔ mu no, na fon no da so reyɛ adwuma. Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne nnamfoɔ no sɛ, Baako bisaa no sɛ, Jack, wo bra na meka sɛ ɔsɛ oo, gyaa n'asɛm koraa, wo deɛ gyaa n'asɛm koraa na mede me sika a ɔsɛ ɔde rebrɛ me, obi a wosɛ wode sika reba me asi fie, sɛ sika wei ade bɛn, sika wei a wosɛ wode rebrɛ me, sika wei tumi si fie? Wo deɛ nya aboterɛ no ɔsɛ ɔde retum, menhwɛ time koraa, ɛyɛ kakra a menkyɛke hwɛ saa ba a, anwummere wobɛhu sɛdeɛ yɛbɛsi yɛbɛkyele afa. Nwummere mede mo pue, me na mese mede mo pue. Ɔno deɛ se no deɛ ne ho na atɔ no na wosi fie a sika wei a ɔde brɛ me sɛ memfa nstate yɛ sika ɔsi ɛmfa nstate fie. Sɛɛ ɔkasa nya na ne bra no te. Wow. A ɛyɛ ampa sɛ ɛyɛ ampa sɛ nka ne bra ne sika no baa nso anka ɔmfa nyɛ deɛ wɔka. Anka ɔbɛbɔ mu aba. Nti ne bra no bɔɔ ne kasa ne nnamfoɔ kasa wie twaa ne bra no adapaa wie ya na

Nti adɛn na woyɛ saa? Adɛn na wobrɛ ase si fie na wanya sika kakra, yɛmfa nstate biribi, na wose saa sika no, ɛnyɛ ɛno na yɛde si fie? Na sɛ yɛstate biribi a nkakra nkakra? Na wogye di sɛ ɛyɛ, ɛbɛyɛ aborɔ. Aborɔ! Aborɔ! Nti the mindset no a aban no kaa sɛ we should fix our mindset no no, ɛ, na, na ɔkwan bi so wo ne aban no yɛ adwene? Nnipa pii ne no nyɛ adwene, na bi nso ne no yɛ adwene, firi sɛ nnipa. na ebu mman. Of course. Nnipa na ebu mman. Nyɛ ɔman na ebu nnipa. Ɛna ɔno no ɔbaeɛ na obi aba dada a ɔkɔ. Mm. Ɛna ɔno waba. Nti time a ɔno onya maaeɛ no ɔfixee ne mindset a nka ɔbaeɛ ebia nka ɔbɛyɛ biribi foforɔ a ɛnte sɛ nea ɔreyɛ yi. Nti sɛ obi ka sɛ obi nfixe ne mind ebiaa ne boy yi deɛ yi a meeka yi. Of course. Nti sɛ wa wo dwene adwen pa a adwen pa bɛba fie. Aban bɛtumi ayɛ biribi a ɛbɛboa ɔman no na wo nipa no a abɛsi wo so no ebiaa ne hospital adeɛ yi a wode kyerɛɛ me yi. Nneɛma no ɔde aba wo se mɛma no aka wiram. Egu hɔ ama nsuo atɔ agu so ama hand sanitizer ne ɛho mpaneɛ ne kyɛ sɛ adeɛ bi a ɛbɛbɔ nnipa ho ban sɛ nnipa nyɛ awerɛ biara no no aban no de aba. Nti nnipa dasani ade agu ama no asɛe. Ama no asɛe. Nti nti sesei no sɛe no a asɛe no anaasɛ yie no a ankɔɔ hospital hɔ no mepakyɛw ɛyɛ aban no anaa? Ɛyɛ serious o Nana. Nti wɔka sɛ monfixe mo mindset a ɛfa baabi ɛyɛ nokorɛ. Adɛn ntira? Ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ wodwene yie na yɛn nyinaa yɛn nyinaa yɛtumi kɔ anokorɔm na yɛtumi yɛ ade korɔ. Da biara na mewɔ saa adeɛ wei, sɛ woduru Accra circle hɔ, ɔdɔɔ na wei, wodeɛ nhwɛ eh, Asta Hamburg ha, efi Moffitt's ha yi ara yi, Alamu ha yi, wɔn sɛ nsuo bi da hɔ a wɔn ayɛ bridge wiase so. Sometimes awia yi abɔ ojú hɔ ahwɛ de mu a boat yi si nkwadaa yi nkwadaa yi di agorɔ wɔ ho ɛne ade. Ba saa nsuo no ara yɛ wɔ bi. Nana ɛba ha deɛ ne deɛ ayɛ ayi hoo bɔ bɔ bɔ lala tere nana ɛho ntontom baako sɛ e e e otim koraa na no de sɛ kɔlubu na bɛkɔ akɔda ɛnɛ ɛna me nsɛ me ka sɛ ɛno nsɛ me ka sɛ ne nyinaa wom fix the country no boys ne ka wɔn mmoa. Ɛyɛ nokorɛ. Fix your mind set, papa no ka a, ɔmmoa. Ɛno nso yɛ nokorɛ. Ɛfiri sɛ, saa ɔdɔ ɔnahɔ no asɛm no a woreka no, ansa na obi bɛyɛ bɔne wɔ baabi no, na ɛfiri baabi korɔ a wogyina. Tuntumni hunu sɛ sum ketewa bi wɔ ha a ɔbɛkɔ akɔhyɛ akyire hɔ na wayɛ bɔne. Na wayɛ bɔne. Enti sɛ nka ɔno no, saa boy no a ɔno ɔrekɔ toilet anaa ɔredwonsɔ agu hɔ no, sɛ nka ɔduru hɔ yi na nsuo no koraa wonhunu. Yɛakata so nyinaa kɔsi tire. Ɛna stores akɛseɛ nsisi so anaasɛ ayɛ fla flowers bi ne adeɛ wɔ hɔ a, nka wobɛtumi akɔ toilet agu. Ɛno deɛ Nana ɛna waka because I don't think sɛ obi ɛkɔ akɔ kɔ toilet agu ministry so. Wontumi nyɛ saa. Because ɛhɔ yɛ nice. Firi sɛ sɛdeɛ ɛhɔ teɛ no, toa biara ne ne ti a yɛde kata soɔ. Nti sɛdeɛ ɛhɔ teɛ no, yɛ a obi se aburukyire yɛnwe nsɔ wɔ abɔnten anaasɛ baabi a ɔkura yɛnte ntasuo nto fam sɛbe.

Saa na asɛm no te. Ne sɛ ɛyɛ adwene no ankasa a ɛkuta yɛ because eh, asɛ meyɛ yie firi akɔ baabi foforɔ but video no no mm. nana ɛdeɛ bɛɛ paa na woyɛ ɔpanin a wowɔ mm. fie a woka a amanfoɔ tie wo people listen to you and take some advice from you ɛdeɛ bɛɛ paa na ɛbɛyɛ a yɛ nananom nsɛm bi a wɔkaeɛ Na ɔman yi ho hia. Ghana man yɛ wo ara wo deɛ o. Wonsom na monsom, ɛno na ɛbɛma ɔman no ayɛ baako no. Ɛdeɛ bɛn paa na wosusu sɛ ɔman no yɛyɛ a ɛbɛboa ɔman no? Deɛ me menim ne sɛ yɛyɛ a ɛbɛboa ɔman no ama no akɔ n'anim ne ɔdɔ na ɛwɔ sɛ yɛnya no number one. Ɔdɔ na ɛwɔ sɛ ɛtena nnipa akoma mu. Asase no a wote soɔ no, ɛwɔ sɛ wonya ɔdɔ ma asase no. Nti sɛ wodɔ asase no a, wonsɛe no. Okay. Sɛ obiara nya dɔ ma Ghana asase no a ɛwɔ hɔ no a, ɛbɛhaw obi sɛ wɔbɛsɛe asase no. But sɛ woannɔ asase no a, wotumi yɛ asase no sɛnea wopɛ biara. Nti sɛnea woyɛ no sɛnea wopɛ biara no, saa ara na ɛbɛsɛe nneɛma daakye, nkyirimma no a ɛreba no. Okay. Ɛfiri sɛ, sɛ wodɔ obi a, wonsɛe n'anim. Ɛno nti no. Nea ɛyɛ a ɛbɛboa nnipa nyinaa ne sɛ yebedi kan anya wo dɔ na yɛn nyinaa yɛanya adwene baako. Adwene baako a yebenya ne sɛ yɛn nyinaa yɛbɛdɔ asase no a yɛte so no. Sɛ ɛyɛ sɛ ɛnyɛ mfitiaseɛ, ɛwɔ sɛ yɛto yɛn bo ase na yɛde ɔdɔ firi aseɛ. Yɛtetee nnipa no sɛ obiara nnwene ne ho ne ne yiyeyɔ. Wokɔ aban mu yi, ɔmanfo, w'afoɔ na asisi ayi no, ɛdan no no, wokɔ yi. na yehu deɛ wobɛyɛ. Yes. Nti wɔkɔ na sɛ ne four years no duru na wanyɛ hwee a, obi hyia no a, wokɔ aban mu no koraa deɛn na Deɛn na ayɛeɛ? woyɛeɛ? Yɛbɛtwa no Nti mpoa. yɛantete Ghanafoɔ, yɛantete wɔn sɛ wɔn, Africa politics. Af, yɛmfa no sɛ Afri, yɛantete nnipa no a ɛwɔ asase no soɔ no, yɛannya obi amma, na saa nnipa no amfa yɛn sɛ ne dea. Yɛanyɛ obi amma no anka sɛ Ghana yɛ ne dea, na nkwadaa a ɛwɔ mu nyinaa yɛ ne dea, na ɔtete nkwadaa no sɛ ɔno ankasa ne mma. Yɛanyɛ obi amma no anyɛ yɛ saa. Ɛno nti, obiara yɛ deɛ wɔpɛ. Ɛno nti na yɛhu nneɛma bi sɛ yi, sɛ nneɛma bi a mompɛ, mohu no saa mmerɛ yi. Adɛn ntira? Ɛfiri sɛ, yɛanyɛ obi amma no amfa asase no ankuta sɛ yi sɛ ne dea. Sɛ anka yɛnyaa biribi saa a, ɛnna anka nnipa no de ɔhyɛ baeɛ a Nka ɔhyɛ no bɛhyɛ nkwadaa no kaban na nka wɔanyinyini te nka wɔde ɔhyɛ so na ɛte wiase. Na esiane sɛ yɛanyɛ obi ama no amfa asase no ankura, ne mmara ankura anhyɛ ne nsam, anyɛ yɛn sɛnea ɔno ɔpɛ, na wamma yɛanyɛ nea ɔno ɔpɛ no, ɛno na ɛma obiara yɛ nea ɔpɛ. Because sɛ wokɔ Europe nkuro no so a, mmara na ɛyɛ adwuma. Mmara na wɔde yɛ adwuma. There was a time bi na Even German ha koraa yɛwei na nnipa yɛ adwuma ɔbɛrɛ a yɛntua wɔn ka wɔn a wɔyɛ tray kwae ne ade ne nyinaa no wɔn yɛ adwuma yɛntua wɔn ka yɛma wɔn aduane kɛkɛ yɛma wɔn ntaadeɛ kɛkɛ yɛntua obiara ka yɛhyɛ wɔn ɛma saa nnipa no ɛyɛ asase ne dea nti kuro bi mu a yɛtie yi asase no anaasɛ meka sɛ asase a mekyerɛ wɔn man no nnipa no a wɔn wɔ wɔn man no mu no ɛyɛ